Koirā te wā kua āhua tirotiro ngā kōtiro ki ngā mea tāne, ngā mea tāne ki ngā kōtiro, nē rā? Tēnā, me pātai au ki a koe, nā he aha ngā tūāhua i pā mai ki a koe i taua wā? He waenga pāreigi, engari i
hei tuku. Kāre pea i tūtangi ki ētahi o ngā kōtiro mēnā he miraka kau noa iho te mahi. He tauwhē tana mahi.

Ae, tika tera, me titiro no te, te ko nga whatu ke ke te ko. Ae. Engari ke te titiro mai ano nga kuia me nga aunties me nga whanaunga. Kei te kohima iho.
Kei te titiro ki tera, ko Pirangi Taneke, a. Omata Taneke. Ke mutu aku nei, ko kororo, haramai koe ki, noho mai ki konei. Kei te titu ratu ki a koe, kei te piringi koe ki a te, te whaiwhai tāne. Kei mōhio mai koe, tēnei mea te tāne, ki a tūpato rawa koe. Kei raro koe a kuni e, e putu ana engari ki a tūpato. Tēnei mea te tāne, he nui ana wahine. Koe ratu ni tēnā mai, e kiko, kiko, kiko, nei, e kiko, kiko, kiko.

Ko Mataku mātou i tēnā wā. Ū, ākuni pea e tika te kōrero o ngā kuia nei. Ko te mea, ko mātou tonu te, te, te, te, ngā kaimahi mō te māmā e tiaki nei ngā pēpi, ngā tamariki ka pēpi, ka rawatu mō piringi kē. Āke pērā. Āke pērā, i a au e tino e tamariki, kāo, waiho te tērā āhua, whai noa ki te tiro engari, me waiho.
Pera noa nga minatu, minatu mina mai. Mataku noi.
Ai.
Tahu katoa ki a raua ta.
Kei he koe Willie? Ai. Koi ano hoki nga kau me nga hipi. Ai. Mohio katoa i nga mahi a nga kau me nga hipi. Me nga puru. Te mahi au ki o taku tei aku papa. I te whawha i nga kau. Tunu rā anō taku ringa mā reira te meme ki ahau. Kei te mau i a koe te māhuna? Āe. He hea ngā waewae? He hikawe, he pāpā. Kāre pai. Ka meme, whāwāngia ngā waewae. Ā, kūmea mai ngā waewae ki, ki, ki, ki runga atu kē atu o te upoko. I rō ngā waewae o te kāri. Ā, nōku te ringaringa o Paka, ko tōna wiki kai tā rāua tonu i a ia. Ā, ka tōmua atu hoki taku ringa ki reira, ā. Ā, tangohia mai a ngā, ngā, ngā waewae o te kāwhe. Ka mēmēkia, me ruku whakawaho mai ngā iwi, ngā waewae o te kāwhe nei, i taha tonu upoko. Ka mōhio au me pērā, me pērā te haramai o te kāwhe. Ko te upoko i waenganui i ōna waewae kei waho ki te, te teitā, te teitā. Ā, koia, ka tīmata au te tō mai.

Hei te wehi pāpā. Ko e tīkona au e te kahu nei. Anō māre te koroua e wānanga ana te mahi e ako mai nei i a. Ā, pai noa. Ka oti au te whakawhānau tēnā kau, ā, i muri anō he kau anō muri mai i ā pērā. Pretty bird. E whakamahia e taku ringiringa kia haere ki roto. Kua mōhio me pēhea te mahi. Whakawhānau ngā, ngā kau, ngā kāwhi.
Nā, tae mai te wā ka hapū tō wahine i a koe, nāu i whakawhānau tā koe Ka, ka, ka oma ki au. Mauri, mauri ai ia ki te whare pēpi. Mahue ki au re. E mahi koutou tā koutou mahi. Hoki ana au te kai.

Newspaper, bracket, tape haerenga e rā, ka whānau te wahine i runga te, runga te floor. Mm. Hai, koe i tau te whakawhānau. Nā, nā, i te wai. E, pakari kē te wai aha me te wai. Engari o ko mahi o te kau, koe, mai rau, koe tō wai. He maumaharau tā Maha Te Māhine a Maria. E waru pea ana tau i taua wā, ā, ko Hoki Pukuriri me roto tō Māwhare, ā, ko tū mai ki mua i a Inge i te ata hoki, haere, nāni i mau rātou i me. Te whānau Reme.
Te whānau Reme,
ā, koina, koina te mahi a ngā, a ngā tungāne, ngā mātama ki, ki te mea mahinenga, ā, mō koe, whānau pēnā mai koe.

Pēnei ka raro atu au mō te haere ki te ke whānau mai te whēwhi. Ko titiro atu au, ka kī mai a Pāpā i te wā kei te, kei te peke haere te tārina i, te, i ngā... Ngā hipi.
Ā, kei te peke haere, kei te whai haere ngā hōiho me mātou kei runga. Kei te peke, te tārewa taua taonga rā ki raro. Te taiāra.
Kei te, kei, kei te kite au ki a Pāpā, he tērā mea Pāpā. Ka kīwei āta wā koe ka mōhio. Engari, koinā te mahi a te tāriana he mahi tamariki. Ā, he pai rā tō kōrero inā nei, engari e matawā ana. Ā, engari koirā te, te wā ka, ka mōhio mātou tēnei mea te mahi tamariki. Ū, haere te mahi nui, he mahi tino uaua. Ka peke ana te hōiho me ngā kau, ōu, nē. Ai, ai, ai.
Ka whaia koe, ka whanangia koe e te hōiho me ka pīrenge i tana, tana mahi. Hai.
Pērā angono o ngā pūtu. Ngaua tō tou i te tāria na.
Āe, harama tonu, ka ngau.
Kei ko tāria na papa koinei, tukituki tana mahi. Me te whanawhana.
Hai, a ia mao whaereere.
Tati tino, mau pai i a koe tērā, tērā kōrero. Wale mataku kē rā, ka kōkiti kē hoki ngā kau me ngā pūru me.

Haere ki te kura tuarua, kore ki te te rāua. Ngari ngā te, ko te tūnga mai o ngā pātiki tōtō, ai. Ai, pērā no ngā mātou nei. Kona, kona. I'll sing me a reason for believing.

He pua te mao, he po whakangahau, he basket social. Haere mao, me aha mao, tamariki, tokorima a mao i tamariki. Haere matou te basket social. Tae me te wa mo te nga baskets, ka beaten no hoki ahau. Ko tōna home mō ngā putete o ngā Pākehā. Taku bidtang ko Moeoa te iwi rā, ko te kura māhita nei tēnei. Ko kore rātou e e whai i te basket, tukuna rātou mark. Ko tēnei Māori nō Rangitu kia mauria te basket, pūraro te boot o tō ngā motuka. Nō muri kē koe ka mōhio tonu. Nō muri kē ka mōhio māu. Ko tō māu kitenga e te iwi rau, e tuari ana ā rātou kai mate katoa. Ā tēnā o māu whakaaro, me āia māu tiki tā māu basket, me whāngai te mea. Hehehehe. Te kōrero o ēnei Māori, taua tō iwi māu, ko te basket.

Ngā wāhine puhi, mā te titiro rānō ki te tāne tika, mā ngā mātua e whakaea mai, me haere tonu te tāne ki te kōrero ki ngā mātua me ka pīrangi ana tērā kōtiro, koira ngā ahu o tērā wā. Koira hoki taua tikanga o te, o te tomo, nē rā? O te taumau rānei? Āe, taumau. Nā, e, E kawe tonuhiatia ana tērā, tērā tikanga te wā i a koe? Āe, āe. Kāti, pērā koe me tō hoa? Kāo.
I oma kei tēnei te. Karero. Karero. Pērā i te reo tāku nei tāne i. Engari kei mea te kōrero mai anō, koina te raruraru, ka moe koe i ngā tāngata o te taone. Kore tahi, kare mohe ki te mahi kai, kare mohe ki te haere ki te... Te kūtētē kau. Ai, te kūtētē kau ki te mahi pāmu, ko tātou ka mate. Mate ka haere koe te... Ka whata o kōhua.
Tika.
Ka haere koe i rongo, nē rā? Ka haere au i rongo.
Engari, waimarie he pai taku tāne.

I Rotorua rā e noho ana i tō wā, ko Mārena tuarua hoki e, ko Tāne Kenosa, ko Inti Pētuere e koro nei. Hei ana hoki tana tāne hoki. Katia mai te toa, kia kore au e haere ki reira. Nō tō māua mārena. Engari, a kī mai, me te kī mai kia e toru tau nō tēnā mārena ka pakaru. Koira ngā kōrero mai.
Koira ngā moemoeā. Poropiti, koira nga poropiti. He aha koe Wiremu? He wahine tāu?
Āu.
Wahine āu? E hia nei? Hāunga tō kore haere ki te kura e mōhio koe ki te. Whakarata mai tō wahine ki a koe? Nāu i aha? Koinei whakarongo ake nei ki ngā kōrero mō te wahine puhi. Ka mahara ake i ngā tomo o te kāinga. Ka mahi ake rā kua kua whai te kāinga. Haramai tērā taha ki tēnei taha. Ka tūtaki, ka whawhai, ka aha ake. Engari i te mutunga, ka moe. Ka moe. Engari.
Engari kua pakeke ki ēnei rā te tokorua kātahi ana. Mm. Ehara te mea te kawe te tikanga i te wā e whānau mai ana. Nā pēhi. Nā, haru tērā. Mm. Tō muri mai ke, ko pakeke ke. Kāti pērāhia koe me tō hoa?
Engari tōku hoa, ai i pērā, engari ko i pai ki te tangata. Oh. engari ka, ka mea tana, tana tupuna, Ā, i te mea ora kau koe i haka ai ki tēnei, ki a Tūpato, kei te haramai tētahi nikanika nō Ngāpuhi. Koirā tōna tō tāne. Ka rau mōhio ki te kuia nei tana tūpuna.
Taku taenga atu, ka mea mai, nā, koia tērā.

Mai te poropītia tēnā kuia. Tērā.
Pono o rātou kōrero. Āe, āe. Ānei te tahi nikanika nō Ngāpuhi. He tāne tērā. Ka hia kē ngā tau muri mai. Kōti tērā. Nō Taranaki te kuhu o Rangatira.

Kāti tonu koe i a kore whakaae atu i taku kitenga i te, te, te, te mea tāne. Kāti, ka misi, ki tō haere nei te wā ka kōrero mai nō tō mātou māma mō te, ki te kore koe i e he ki te tāne, tāne rānei ki te wahine. Kei te kōrero ki roto i te rua, ka waiho atu i reira. Kia rata rā nō kōrua ki a ia ia, rā nō kōrua ki a kōrua, ka puta mai hei kōrua ki wā.
Engari ngā whakaaro hoki ki te i tērā āhua, ka noho tonu rāua, ā, e kore rāua e wehe mā te mate rā. Āe, nā te mate rā.
Pērā. Motuhake. Āe, Moton.
Nā te kūmara, tērā mai.
Nā ngā karakia a ngā koroua. Āe, me te kūmara. Āe, me te kūmara.
Ko te urunga tēnā, ko te kūmara.
Āe. Nā hoki, tērā o tāua kōkā, nē reira, a Kōkā Hēneriata. Āe, āe.
Rāua ko tana hoa o ngā Waititi. Nā, koira tana whāki mai. Rāua, āe, i pērāhia. Engari kāre i whiua ki roto i te rua kūmara, i āta kawea atu ki te rūma moe, arā, ka rakaina te tata. Āe, kia riro māna tonu e kōrero, koia e noho ana, tētahi taha o te moenga, koia e noho ana. Te tāne e noho ana ki te taha o te moe, ki tāna nō te makariri rawa ka taea noa. Ka kuhu rāua ki raro ngā paraiki. Ana.
Te kōrero tika.
Ka pai tonu tērā tikanga i roto i ēnei wā ki ō whakaaro? He painga tō tērā tikanga? Āe, kei te whakaaro tonu māu mō te tea mā mokopuna. Taku moe nei me raka i rōrua. Kei te mauī te ingoa taku māmā. Nā, me hoki māu ki tērā kaupapa. Kia whakaae mai tērā moko puka. Kāre pea, engari. Tō waimarie he rua kūmara tā kōrua. Āe, he pākoro kai, āe. Tāmia mātou e tamariki ana. Kaukau katoa mātou, tāne mai, wāhine mai i roto te, te awa. Engari, ko tā ki te wā ko, kei te tipu ngā kōtiro wāhine, ko rongo mātou ngā koe e koa, e hika. Titiro atu ki tō kōte, kōtiro, ko tautau kē ngā ū. Me kōrero koe ki a rātou, ko wai haere te kaukau taha ngā tāne. Oi, kaukau taha.
Ko koe e haere te kautukau, kāre he kākau tā kātā. Nā, ko mōhio koe, ā, koutou e wāngai. Ko tangata haere.
Titiro ki tērā kua tautau kē ngā ū. Ko mātou titiro tērā, ki tērā kua huruhuru kē. Huruhuru kē, āe. Āe, kua tae mai te wā. Āe.
Ā, ka whānau mai te tamaiti. Māhau tēnā tamaiti e tū ki a pakeke noa. Kāre mō te rima meneti nei kua hōhā aku e purua roto te kāpata. Kāre kau. I tēnei wā tonu, tēkina tēnā tamaiti a pakeke noa. Ko kore kei wera kōrero. Nāinei kua hōhā, kei te paku tonu te pēpi kua hōhā te māmā. Pēhea te āhua o te noho o te tāne me te wahine? i taua wā, ki tā koutou titiro. Awa, i a māua ki mātou nei i runga i te palm, me kare e mōhio ki te mahi, ki te mira kakau, ki te, ki te hopu ngā hoiho, ki te. Whakamau te kāta. Āe, whakamau ngā kāta, he mahi nui. Mā ngā tāne wērā mahi, mā mātou te mahi kāri me ngā mahi kai. Rātou katoa, mahi tahi ana mātou, ā, nā ō mātou tuakana taina, koirā tā mātou āhua hei tautoko i a rātou katoa. Ko te mea nui kē nei, ko ngā mātua tonu. Ngā tohu a koinga hauri.
I reira tonu te tohu e moe ai ngā kōtiro, e moe ai ngā tamatāne e haere mai mā rātou i ērā momo āhuatanga. I te mate hoki o wēnei rā, kei te ngaro wētahi āhuatanga pērā. Rokohā ko ngā solo parent nei, ka tē mate rawa atu. Ko te haina ake te whaea, te matua rānei. Kāre e mōhio katoagia ngā nekeneke o te ao i tā tipu mai o te wahine, o te tāne rānei. Engari i tino noho wehewehe ngā mahi, nē rā? Tino noho wehewehe ngā mahi. Tino mārama. Ētahi mahi.
Mā te tāne, mā te wahine. Āe.
Āe. Mā ngā mahi mā rāua tahi.
He rerekē nā te āhua ina nei me ngā tāne me ngā wāhine he mahi te tāne ka haere ki te mahi ka hoki mai kōti katoa ngā mahi i te kāinga. Engari koia anō ki te te haere ki te, te haere mai te moni ki te kāinga ka rua kē mahi ana te wāhine.
Koina tētahi o ngā tino rerekētanga, nē rā, he tino noho ngā wāhine ki te kāinga ki te tiaki tamariki. Kōrero atu i pērā i nāianei. Kua kore ngā taitamariki kōtiro nāianei e whakaae pērā me pērā mai pērā. Whakamutu atu.

He mate anō tērā. Mate anō tērā, āe. Kei te āhua tonu o te whakatipu o ā tātou tamariki. Āe.
Hui a te ao. Āe, kōrero kē mā te Kāwanatanga e whakatipu ā tātou tamariki. Ko ngaro kē te herenga ki a tātou ki te iwi. Koina tāna e kōrero nei mō ngā komiti Māori. whakakao hei hei āwhina tērā āhuatanga. Mēnā i tono i ēnei āhuatanga e kī ana ngā pātaka kai, kī ana ngā āhuatanga o ngā taonga o tēnei ao, o tēnei wā, engari ko tō wairua nei. Patu ai
nei. Engari ko te āhua kē pea ko te, ko te whānau tonu, ko rātou kē hoki ngā mea hei manaaki tonu i a rātou. Ko, ko ngaro anō tērā āhua, ka noho ngā tamariki i roto i te, te kore mōhio me haere ki, ko wai tō aku whanaunga, kei hea aku mātua. He rā ahua katoa, ko ngaro. Ko kimikimi noa ko kore moe.
I, i kite au i ētahi o ngā kōrero a Mason Durie, a ētahi o ngā kauwhau a Mason Durie, nē rā, kei te puta ake i te kaupapa o te manuao, kua rongo, kua kite koutou i wērā. He kauwhau tonu, engari ka tukuna mā te, mā te ipurangi e, e tuku, painohe o te tiki atu i aua kōrero hei tirotiro, hei whakaaro, pēnā ki tāhau e kōrero nā koe, nē rā, tēnā kaupapa. Ana, ko tētahi o, o ana kōrero ana, mōna e titiro whakamua ana, ki tāna, ko te ora o te iwi. Ne? Ko te ora o te iwi ka noho kē ki roto i ngā ringaringa o ia whānau. E kore taea ngā hapū, e kore taea ngā iwi, e kore taea e te tangata kotahi. Nā, taku ngohe kei te āhua whai koe i tērā haura, uh, huarahi. E roto i ngā whānau. Engari, ko tāhau āhua rerekē, nā, mōhio tātou ko ētahi o ngā whānau nei, Pēnā ki te hunga e kōrerotia nā e koe, kei roto i te katoa taua wairua rā. Nē? Kei te tika tērā kōrero? Tika.
Mehemea kei roto noa iho i tētahi pāpā, māmā me wā rātou tamariki, tērā pea ka taea e te katoa te rahinga atu o te whānau tētahi kaupapa. Engari mehemea kua puta kē taua wairua ki roto i te katoa o te whānau, me pēhea? Engari ko tāhau kē, ko te āhua a Ōrite ki te komiti marae, komiti matua, komiti aha nei, engari ko wai mā ka noho ki roto i taua komiti. Me tangata whai mana tonu, nē? E kore hoki te hunga rae e aro mai. Ae. E kore. Whakari rapu ana te tahi rohe.
He wāhi pea tō ngā hāhi hure? Ae, kei te āhua tonu o ngā kaiārahi o te hāhi. Kei te hiki o ngā kaiārahi o te hāhi, kei te aro kē mō ētahi tikanga kē noa atu. Kāre i te aro mō te kiko tangata. Kei te kōrero wairua, kei runga noa te rangi e kōrero, kei ngā ngutu noa.
Engari he wairua, ko ngā wairua kē o te hunga nei kei te raru, nē rā? Āe,
ka, ka, e koe rau ki, kāre, kāre e ora i ētahi o ngā momo minita o tēnei rā. Āe, tika tērā. He kore mōhio, he kore hoki ngā minita ako e haere ki St Johns he BA e aha ake rā nei, ngā taitara o ērā. Mō te taha kikokiko nei, taha ā-wairua tangata nei, kāre rātou mōhio, kāre mōhio. Ngā momo minita o neini. Haere pera i ngā koroua o mua ra. Hāunga ehara i te minita, nē ra? Engari he koroua mōhio. Hāunga ehara i te minita.
Kua mōhio ake ki te whāwhā, ki te hinengaro, ki te wairua o te whānau. Me pēhea ngā momo karakia e whakaora mai i ērā āhuatanga. Āe, haere mai mā te BA, mā te ārai rā. Ka puta BA, ka reta. Āe, ka toi ora.
Nui tonu ngā minita kai mō te karakia.
Te hapākei katoa. Ae.
Kei te rongo atu hau kei roto i a koe wētahi whakaaro nei. Tēnā, kōrero. Ahakoa i tino rerekē i roto o te rohe, ka mutu, te kaha kī o ngā minita, ahakoa he. He noho ngā mōku. Ka hatini o ngā ana e rau. Ko kore tēnei e hau atu. Engari, ai, kei reira. Katoa ngā marae pērā. Engari, Ngāi Tāua o te iwi Māori i tino kakama ki te, ki te kīnaki i tēnā hāhi, ki tēnei hāhi. E whā kē ngā minita te, te, te nehu. Ngā tani.
Koinei noa te mai nā te papa tākaro.

Pēhea te ngā, ngā, ngā pouaka whakaata? He aha te wāhi o ngā pouaka whakaata ki, ki ngā whakaaro,
ā, o... Koinā te kēhua. Ā, koinā te kēhua. He kēhua nui tēnā. He kēhua nui, nō te mea ka whāngaitia ngā hinengaro o ngā kaititiro. Ka tipu ētahi whakaaro, he ao rerekē nei, he rerekē nō tēnei ao. Ka pōhēhē noa ngā mahara o ngā tamariki, o ngā kaititiro. Ka wairangi noa wētahi. Nā reira i whānau mai ngā kōrero, boy racers, ka kite rātou. Pēnei rātou, Oh, he rawe kē ā tēnei ao. Me whai tātou ērā huarahi. Koinei te mate o te mīhinina. Mō te patu tangata nei, ko te mīhinina, te whakatō ngā purapura mō tērā mahi i roto ngā hinengaro o ā tātou tamariki. Ngā, ngā, ngā tākaro species nei, koinei te mahi a wēnā, wēnā tākaro, he patu tangata. Koinei tāna kōrero nei, ka tipu te ngārara wairua kino rā.

wera. Hei te pēpi tonu ko hei pēpi. Hei te titiro wera me pai nohi katoa wera āhua.
Ko pau tonu tonu tonu rā i a tātou ngā kōrero nei kua kuhu kē tātou ki ngā raru nui o te ao.

te tēpu, tōku reo, te karere, engari torutoru noa iho nei. Engari, te nui o ōku mahi kei Waitangi, Treaty Ground, haramai ngā kura. Me a tau ki ngā kura, he aha te reo e hihia ana koutou? Te nui o mea ana Pākehā. Haramuia he aha te take e pērā ai kōrero Māori atu, pai ana te hakarongo, engari i te nuinga o rātou e mea mai, oh, Pākehā police. Nā, he aha te mate? Pērā i ō tātou tamariki. Ngā kura tino pērā ko ngā kura kaupapa. Ngā tamariki o ngā kura kaupapa kei te kōrero pērā, Pākehā please. Ngā kura Pākehā, e mea ana Māori please. Nē. Ko ngā tātāno a Waipū, Scottish, nē. Tā rātou i hihia ko te reo Māori.

Ai, ai. He, he tena koa, he a? He language on the television. Hone, hone arawira. Whakarongo pē ki, ki a? Kei te whakarongo pē rātou. He model tērā ki a rātou. Ai, tērā. Ko MP hoki. Koinā katoa tā tātou mate. Kei te pai teu te haere, ka puta mai tērā momo kēhua ki roto i a tātou. Whakaraureuru i ō tātou hinengaro. Āe. So ka mau, maumau ake te kaupapa. Tītaha kē te haere o te kaupapa. Nā Hōne i whakatītaha mō tēnei wā. Ka tapiki atu hoki ko wētahi a Pita Sharples mā ki ringo taua hōiho a Wakaha. Ka hīrori katoa te haere o te ao Māori. Kei raro i puta. Taro mā. Engari tō pātai mō ngā hua o te poraka nei, te reo o tangata kē, ngā tirohanga o tangata kē. Engari, ka ū tonu au ki te mea e mōhio ana i ngā āhuatanga o te kāinga.
Āe, homai tētahi kōrero hei, hei hiki i ō tātou wairua kia kaua tātou e noho ki roto i ngā kaupapa taumaha. Hiki, he hiki i ō tātou wairua. Āe, kua karanga mai hoki te tari o te ora. Ā, kāti. Ā, taihoa ake nei. Te aho kotiti te wairua o tenei. Nga aho kotiti noa te moe to patai. E penei pe te korero. Ko ngā tamariki o nāianei, me pērā taku kōrero, me te kōrero au mō ōku tama, ko ngā tamariki o nāianei, he nui ngā mea kei te whai mai kia āta mōhio rātou he aha te aho. Nā, ko tātou kē, kāre tātou i te tino mārama me pēhea te whakautu. me pēhea te kī atu, nei pā tēnei pea, pā tēnei āhuatanga pea, ka mōhio tātou me pēnei. A ko ētahi anō hoki, ko tātou tūna nō kei te kī, kei a rātou, kei a rātou, ko rātou, a, kei te hiki. Engari, ki au nei, kāre te tino tika tērā kōrero, me pēhea hoki rātou e mōhio noa ai, Kare tātou i te tuku atu i ngā mōhiotanga i o tātou nei rā mōhiotanga ki a rātou. Ehara tēnei te hiki i te wairua hoina, koiri ngā kupu i puta ake i roto i taku hinengaro mō tēnei wā poto nei. He nui tonu hoki Me hira, he ranaki ngā tamariki i te hunga kua āhua pakeke tonu nei. Kare nei i ako i te reo Māori, kare nei i mōhio, i mōhio ki ngā tikanga Māori. Engari, me whakatikatika tonu anō tātou i ērā wāhi, ngā tikanga. Koinei kē te ara e tiro ake nei au ko te ko ngā tikanga me te aho tino kotiti nei, ētahi o tātou tikanga, o tātou tonu kei te whakakotiti. Tēnā, me mutu noa kē kona. Kia ora, kia ora mō tēnā. Hei te ahiahi nei, tātou ka kuhu atu ki te āta Wānanga i ngā tikanga hei reira pea ka puta. Hei, hei, hei hiki i to tātou waiho. Āe, āe, tēnā koa. Ki te nau te tahi hua, tino atahua nei. Ka rongo ake ngā ngā kai pānui o te reo, i roto i te reo. Wāngina i wēnei, he, he tino hua tērā. Haria nau, ko tae rātou ki tērā. Taumata mō tēnei wā. Puta mai i te kōhanga reo, puta mai i ngā kura, ko rātou e tū ana ki te tuku i ngā pānui ki te ao. E, e he hiki ngā tērā, tēnā hiki tērā. Beautiful. Kia ora. Kia ora.
Wera rawa.

He aha wā nei ka hara mai tētahi o ngā māhita Māori ki tō mātou kāinga nō ai? Nā, he paihikara tōna. Ka tika rawa hoki māu nei e mōhio ki te, māu ko taku tungāne e mōhio ki te paihikara. Nā, ka haere Ngā pakeke, he motukāhu ki tō mātou tauawā. Ka haere ngā pakeke ki te kaha, ka noho mai ko mātou, ko Māui. Haere mahu te tiki te pai i kara nei, ki rō, ki rō pātiki māu a huri haere, ka taka, ka piki anō māua tahi. E kare nei e mōhio ki te eke paikera, Huri haere ka taka. Nā te mea ko tētahi runga te tūru, ko tētahi te takahi haere. Ā, ia rā e haere ana tā pakeke, haere anō māu i te tiki te pai i karani. Kawea, kawea mōhio noa māu. Engari tētahi a hiahia, huri haere ana māu. Ka puta ki te motokaara, ka reo ki māu te mōhio, me te hoki wawe mai ngā pakeke. Ka mau māu. Hau, ka mau māu e rawe ki anai te, te pai i kara no te, no tā mātou uh, tangata noho ke i a mātou, mana ki te anai mātou. Kara ka koe he tiki a māu, ke te rita koro whakaro ki te pai i kara naki rata. Kena, ko te mea nui ke, ko mōhio ke māu i taua wā, Pehea te eke pai he ara kotahi tonu nei kotahi. Kore koera ta mahu i tetahi mahi nanakia he nui no atu nga mahi nanakia engari koera tetahi me to mahu mohio no e koe te e koe te ana mahu i to mahu mau ta. Kare no he he raru raru o tera te koe te a ara pai tona haere tonu atu. Ia hoa.

ehara i a mātou.
He aha tāu mahi nanukia? Tāku mahi nanukia, he tāhae merengi. Nā te mea hoki, ehara i te mea, kāre au ā mātou ake merengi, tō mātou ka engari, reka kē atu ngā mea kōti te tāhae. Te māra nei wē, taha atu i te rori, e pēki māra tāna. Nā wī kātou māra. Te kai te hau o ngā merengi o roto tana māra. Hoki mai i te kāinga, i te kura, mai i te kura hoki mai i te kāinga. Ehara ana ko wau ana, mātau katoa. Pekea te taiapara a koe ana, te rarau he merengi. He kāti pea ka kainga ngā merengi, ko ngā kiri, whakapurungia mātau rua ngā pou o tana taiapa. Ka hoki ki te kāinga. Koira tētahi mahi nanakia nā mātau.
Kāore koutou i mau? Kāore.
Mahi, mahi nanakia.
He aha kei tāu mahi nanakia, William? E haere koe au, koe tē ki aku whanau. E anahera ki au ki ahau. Kua roto rangi tukia. Anahera anō ki koe, nē a William? E anahera ahau. Engei, tē te mahi nei, nana anga. Nā ngā whanaunga tonu i mahi. E tū ana te te o mātou whanaunga. E whanga ana mātou ki mō te, mō te tūpāpaku kia tā mai ki te marae. A whanga mātou ko tū te koroua nei ki te whai kōrero. Te mateuki o te korou nei, kauhau kē ko te whai kōrero. A, toutou mai ki tīwī kāinga, me pēnei me pērā, me pēnei me pērā. Nā wai rā, Ka takeo ētahi o mātou, otirā, o ngā mea e haututu, ā, kua kiko mai te whatu o tētahi i tētahi taha o te marae, ki tētahi o ngā whanaunga i tēnei taha o te marae, ā, ka tīmata te koroua nei a Kaitu i te kōrero, kua kekē te whero o Bran. Ko nō puku te koroua nei a Kaitū, ā, ka tīmata noa te kōrero. Tīmata nei te kōrero, ko kekē mai te whero o tēnei tangata, tēnei tā o te marae. Ko tū anō te koroua nei, are kōrero, ā, ka hoki tīmata noa i te kōrero. Tīmata nei te kōrero, ko kekē mai te whero o Bran, tērā tā o te marae. Ā. Nō te haere tonu ngā kōrero a te Koroua e Kaitu. Ka tīmata ai te kōrero, ko keke mai hoki te tau o Abbey. Hōpua tā Kaitu, he kē atu e te raraungi e tana pōtae, māunu tana pōtae, tana māunu, ka hau ki e te kāinga. Tana hoki i tangata kainga, ka pakipaki e o whanaunga o Rangitukia. Koia te te mai, nana ki e mai. Pena tun TV o Rangitukia. Mai e wera mai. Paino mai tunu ki rātou, ki a rātou ano.
Nga ka ngawari a. E kore rawa ake mai pēnā mena he manuhiri nō wāhi kē te. Oh kai, kare, kare. Ko, ko, ko, ko wai te ngā pakeke i tēnā wā.
Kāti Wiremu, he aha tētahi mahi nanakia i mahia e koe i a koe e tamariki ana? E o whanaunga rānei.
Ō whanaunga rānei. Mehemea i rite koe ki a ia he anahera koe, tērā pea, me kōrero mō tētahi o ngā whanaunga nanakia.
Whiu rā. Whiu rā. Oh well. Tae atu i te, te wae o te tahi tangata ki te hau kāinga o. E haere atu no i ngā tamariki i runga i te hoiho. Ngari te hoiho e hana nā rātou. Mā te tangata kē. Tā mātou taenga atu, ā. Katahi ka kohe te mai ngā, ngā mātou o. te hōiho. I haramera koutou, ka harana koutou, whakahokia. Ah. Ko, ko he te mai. Koe no, ko tahi o ngā, ngā mahi i tō wā. Hore kou hoki e, e motoka, hore kou e, e tractor. Nani, ngā hōiho. Pērā me ngā merenga o te rānga a tangata, reka noa atu wērā.